Reit, efo'r poster yr oedd o'r heddi, rydyn ni'n mynd i fynd am... Ych, am chwilen. Reit te, so fel wedi ti'n neud y chwilen, mae eisiau ni gael rhywbeth o dri rhan iddo fe gyntaf. Ni'n mynd i fynd am prif ran y corff gyntaf. Mae eisiau cael hwnna yn weddol o drwchus, pidiwch mynd yn dene dene dene ac os yn y corff yma i ni'n mynd i gael yn uh, llythrenau ni, iawn? So mae eisiau hwnna i fod yn eitha clir, mae eisiau lle o'i gwmpas ei hefyd ar gyfer y coesau. Wedyn, ni'n mynd i fynd lawr fel la, ni'n mynd i ychwanegu rhan nesaf i gorff e. Gallwn ddod reit rownd fel yna. Ok, a wedyn mae benne yn mynd i fod fanna. Ok, so dyna mwy na lai siap yn chwile ni. Ok. Nesa, ni'n rhoi llyged. Dwi'n siŵr bod llyged chwilen go iawn ddim yn edrych cweit fel yna, ond mae gen i bach o um, wel, ni'n lle wneud ychydig bach o bethau lan gamau artistiaid i ni. Um, mae rhan uh, cynta, y rhan yma, yn mynd i fod yn cael dwy goes yn dyma. So, hwn, so un fan hyn a un fan yna. Okay, so i wneud y coesau, ni'n mynd i fynd rownd a mas. Okay, a ni'n mynd i'r un peth fan hyn, so ni'n mynd rownd a mas.

Iawn, so dyna mwy na lai yn coesau ni. Wedyn, ni'n mynd i gael y coesau eraill, yr un math o beth, ond maen nhw'n mynd y ffordd arall. Okay? So, ni'n mynd i gael un fan hyn, un fan hyn, wedyn un fan hyn, un fan hyn. So, ni'n mynd i fynd am nôl tro hyn, ffordd na. Mi allwn ni roi un pigyn bach mewn fyna cyn mynd am nôl i gael pigyn bach arall. Gewn ni y tri zigzag, so 1, 2, 3. A wedyn nôl am y corff. Wedyn ni'n cyfateb hwn ar ochr yma. So ni'n mynd draw gyntaf. Wedyn ni'n mynd i wneud yn pigau. So mae pigen yn mynd i fynd, fi'n trio gweithio mas ble i fi nawr, uh, pigen yn mynd i fynd nôl am y corff gynta, wedyn mynd mas, a wedyn mae gyda ni'n zigzags ni, so 1, 2, 3, a wedyn mynd nôl am y corff, okay. Wedyn, yr ai ôl, so ni'n mynd i fynd o tu fan hyn, ni'n mynd i fynd around,

nôl i'r corff. Okay? Felly dyna mwy na lai siap yn chwilen ni. Felly mae'r darn caled wedi wneud y coesau peth mwyaf caled. Um, o ran y chwilen ei hunan wedyn, mae'n ffitio'r geiriau mewn y weddol o roedd. Mi ddechrau gyda'r cefn, um, o ran diwedd y gair, dim cefn. line yr um, chwilen diwedd y geiriau. So, ni jyst yn mynd i roi yn mewn yn y rhan yna. Dyna gyd sy'n mynd yn y rhan yna. Okay? So, mae eisiau ni ffitio chwile wedyn yn y gweddill. So, fe ni'n mynd i wneud, torri beth sydd ni ar ôl yn ei hanner. Okay, so bod tua'r un faint yn i'r ddau ochr. Mae eisiau dwy linell arall mewn yr ochr yma, felly ni'n mynd i fynd un, dwy. A wedyn ni'n mynd i fod yn rhoi un tenau mewn fan hyn, gynta. A wedyn mae dyn ni'n o ni fyna, sy'n rhoi e yn y bocs sydd ar ôl. Felly, i wneud y cy, Mae gyda ni y bocs ar y dde. I wneud yn hy. Llinell ddwbl yn dy lawr. Llinell ddwbl yn dy lan. Gyda bwlch yn y canol. U. Llinell ddwbl yn dy lawr. Dwy waith. Gyda bwlch yn y canol. Gyda triongl wedyn yn mynd lan yn canol y gwaelod, chw, i dot yn rhwydd, os gadael i dot. Yl, dyn ni'n barod, felly yn llythyren ola ni yn y rhan yma o'r corff yw'r E, so dwy linell ochr dde y bocs. A dyna ni, mae gyda ni'n chwilen ni. Felly gyda y chwilen, fel pob un arall, ni'n gallu arwyddo, a wedyn gallwch chi liwio. A eto, mae chwilod i gael mewn sawl gwahanol liw. Mae'r un sy'n post yr rwyddor gyda fi yn rhywbeth o lwyd, uh, ond mae croeso chi'n neud y chi'n chi fel i chi'n moyn. Felly, pob lwc dyfed, fe, ddysg ymlaen i weld beth chi'n creu. Os chi eisiau gweld yn un ni wedi lliwio, Jyst droswch ychydig o eiliadau. A dyma ni'r chwilen wedi gorffen. Dwi wedi mynd am lwyd a brown tro hyn. A disgwyl mlaen i weld beth i chi'n creu. Cofiwch dal yn arno'ch lluniau chi draw. Um, a byddwn ni'n dwlu gweld nhw. Ok, mwynhewch.